On üçünji bap. Mesihileriň dini parzlary we adatlary näme? Mesihileriň sežde etmeleri başga dine uýýanlaryňkydan belli bir sebäplere görä tapawutlanýandygy üçin, käwagt ýalňyşlyk bilen mesihilerde hiç hili dini parzlar ýok diýip çaklaýarlar. Muňa garamazdan, men muny açyk-aýdyň etmek isleýärin. Mesihileriň sežde etmekleriniň maksady gutulyş gazanmak we günäleriniň bagyşlanmagy üçin däldir. Meniň ýokarda düşündirişim ýaly, bu gutulyşy biz edýän hiç bir işimiz bilen satyn alyp bilmeýäris. Tersine, haçanda biz Mesihe iman edenimizde, bu bize Hudaý tarapyndan mugt berilýär. Şeýlelikde biz Hudaýa gutulyş gazanmak üçin sežde etmeýäris-de, eýsem Onuň bize beren gutulyş peşgeşi üçin, Oňa öz söýgimizi we hoşallygymyzy görkezmek üçin sežde edýäris. Maňa Mesihi seždesi barada gysgaça gürrüň bermäge rugsat et. Doga-dileg etmek. Isa öz şägirtlerine ýüzlerini belli bir tarapa tutup, bellenen kesgitli wagtda, ýewreý ýa-da grek dilinde gündelik gaýtalamak üçin doga-dileg bermedi. Muňa derek, ol olara Hudaýa edil çagalaryň öz kakalarynyň ýanyna gelişleri ýaly gelmeklerini aýtdy. islän wagtlarynda we islän ýerlerinde öz ene dillerinde ýüreklerindäki zatlary Oňa aýdyp bilýärler. Doga-dilegiň görnüşi möhüm däldir. Emma biziň Hudaýa yhlas bilen çyn ýüregimizden we kalbymyzdan dileg etmegimiz möhümdir. Mesihiler ybadathana binasynda bilelikde üýşenlerinde dileg edýärler. maşgalalary bilen öýde we özleriniň gündelik işi boýunça barýarkalar, ümsümlikde dileg edýärler. Köp mesihilerde Mukaddes Kitapdan bir bölek okamak endigi bar we her gün şahsy zatlar üçin dileg edýärler. Olar öz dileglerinde Hudaýa köp peşgeşleri üçin alkyş aýdýarlar, olar öz günälerini boýun alýarlar we bagyşlama gözleýärler. Şeýle hem olar kesel adamyň sagalmagy üçin we mesihi dälleriň halas bolmagy üçin dileg edýärler. Şeýle-de olar özleriniň ýolbaşçylary üçin we dünýäde parahatçylygyň bolmagy üçin dileg edýärler. Isa biziň hemişe doga-dileg etmelidigimizi aýtdy. Isa Mesihiň ölümden dirilen güni ýekşenbe güni bolansoň, her ýekşenbe güni mesihiler üçin mukaddes gündür. Adatça, sežde etmeklik ybadathanalarda ýekşenbe güni geçirilýär. Köplenç, başga günleri hem ýerine ýetirilýär. Ybadathanada sežde etmeklik boýunça Mukaddes Kitap okalýar, mukaddes aýdymlar aýdylýar, gullukçy tarapyndan öwüt-ündew, wagyz edilýär. Eger sen mesihilik seždesi üçin ýygnaga gatnaşmak isleseň, Mesihi dostlaryň biri seni ybadathanasyna özi bilen bile alyp gider. Agyz beklemek. Isa Mesih öz şägirtleriniň agyz beklemegi üçin ýörite günleri ýa-da wagty bellemedi. Şeýlelikde, agyz beklemeklik olar üçin hökmany däl. bolup durýar. Muňa garamazdan, Ol olara haçanda agyz bekleýänlerinde, Hudaýyň göwnünden turmak üçin beklemelidigini, ikiýüzlüler ýaly, adamlardan şöhrat gazanmak üçin agyz beklemeli däldigini aýtdy. Käbir Mesihiler anna güni, Isanyň haça çüýlenen günüdigi üçin, et iýmekden saklanýarlar. Başga birleri Mesihiň ölümden dirilendiginiň baýramçylygy bolan Pasha baýramyndan öň dört hepdeläp beýik agyzbekleme günleri belli bir iýmitleri iýmekden saklanýarlar, bu adatlary ýerine ýetirmeklik Mukaddes Kitapda buýruk berilmeýär, emma ähli erbet zatlary etmekden we aýtmakdan saklanmalydygymyz buýrulýar. Şeýle hem, men bu ýerde muňa Mesihiň taglymatyny goşmakçy. Hakykatda ähli iýmitler arassa we ýiti bolýar, Isa adamyň içine giren hiç bir zadyň ony murdar etmeýändigini, emma içden, adamyň ýüreginden erbet pikirler, azgynlyk, ogurlyk, ganhorluk, zynahorluk, açgözlük, ýamanlyk, hile, ahlaksyzlyk, göriplik ýaly şuňa meňzeş zatlaryň murdar edýändigini aýtdy. Zekat bermek. Isa mesihiler tarapyndan olaryň girdejisinden ýa-da baýlygyndan Hudaýyň işi üçin we garyplar üçin belli bir mukdarda zekat bermelidigini bellemedi. Muňa garamazdan, ol hemmeleriň Hudaýa degişlidigini öwretdi we biz pulumyzy az bolsun, köp bolsun, Hudaýyň ugrukdyryşy ýaly ulanmalydyrys. Şonuň üçin hem mesihiler Hudaýyň özlerine ynanan ruhy ýolbaşçylaryny we olaryň ýygnaklarynyň işini goldamak üçin, garyplara we ýarawsyzlara kömek etmek üçin, Hoş Habary öň hiç haçan eşitmedik adamlary Ona ibermek üçin meýletin pul bermek arkaly özleriniň Hudaýa bolan hoşallygyny beýan edýärler. Mesih öz şägirtlerine Hudaýyň göwnünden turmak üçin jomartlyk bilen bermelidiklerini aýtdy. Şeýlelikde, köp mesihiler öz girdejisiniň ondan birini zekat berýärler. Emma olar muny adamlaryň öwgüsini we şöhratyny gazanmak üçin etmeli däl. Zyýarat etmek. Isa Mesih öz şägirtlerine belli bir mukaddes ýerlere gidip, zyýarat etmegi buýruk bermedi. Çünki Hudaý hemme ýerde bar we her kim Oňa islendik ýerde sežde edip bilýär. Käbir mesihiler Palestina gidip, Isanyň ýaşaýan ýerlerini görmegi halaýarlar. Emma ol ýere gitmeklik dini parz däl. Mesihiň boş mazaryna aýlanyp, Onuň bedenine hormat goýmak mümkin däl, çünki Ol diri. Dini baýramçylyklar. Isa öz şägirtlerine belli bir günleri baýramçylyk etmeli diýip buýurmady. Muňa garamazdan, Mesihiler adatça azyndan, esasy üç baýramçylygy belleýärler. Birinjisi, Dogluş, ýagny Isa Mesihiň doglan güni baýramçylygy. Köp mesihiler Dogluş baýramyny ýigrimi bäşinji dekabrda, Emma käbirleri muny altynjy ýanwarda belleýärler. Muňa garamazdan, Isanyň doglan güni anyk belli däl. Ikinji baýramçylyk, Pasha. Mesihiler Isa Mesihiň ölümden dirilen gününi şatlyk bilen belleýärler. Pasha baýramynyň senesi Aý dolanda, ýylyň-ýylyna üýtgeýär. Emma hemişe martda ýa-da aprelde bolýar. Soňra Pentikost baýramy gelýär. Biz Isa Mesihiň dirilenine ýedi hepde geçensoň, Mesihiň şägirtlerine berlen Mukaddes Ruh peşgeşini ýatlaýarys. Bularyň hemmesi, dini baýramçylyklar. Täze ýyl, raýat baýramçylygy, mesihi baýramçylygy däldir. Mukaddes dini dessurlar, ýagny mukaddes däpler. Isa Öz ýygnagynda iki dini dessury ýerine ýetirmeklerini belledi. Birinjisi, meniň eýýäm beýan eden suwda çokundyrylma dessurydyr. Bu ýygnagyň agzasy bolmagy kabul edilme dessurydyr. Ikinjisi, mukaddes bileleşik, ýagny Rebbiň agşamky nahary diýip atlandyrylýar. Isa Mesih haçda ölmezinden öňki gijesi şägirtlerine çörek bölüp, berip, şeýle diýdi, Bu meniň bedenimdir. Şeýle hem şeraply käsäni berip, Bu Meniň ganym diýdi. Isa çörek bilen şeraby Öz bedeniniň we ganynyň nyşany hökmünde ulandy. Ol şägirtlerine bu dessury Ony ýatlamak üçin berjaý etmeklerini buýurdy. Bütin dünýä boýunça köp ýygnaklarda muňa tabyn bolýarlar. Mesihiler ybadathanada üýşýärler we her biri bir bölek çörek dadýar we bir owurt üzüm şiresinden dadýar. Şeýdip, olar Mesihiň özleri üçin ölümini ýatlaýarlar, iman arkaly ýüreklerine Onuň güýjüni kabul edýärler. Mesihliler bu mukaddes dini dessurdan beýik ruhy ýalkanma alýarlar. Nika. Isa Mesihiň buýrugyna görä, bir erkek bilen bir aýal birigip, nika gurýarlar. Olar bütin ömrüne, näçe ýaşasalar, şonça ýyllap biri-birini söýmäge we biri-birine wepaly bolmaga borçlanýarlar. Isa şeýle diýdi, Hudaýyň birikdirenini ynsan eli aýyrmasyn. Şonuň üçin hem aýrylyşmak zynadan başga sebäp bolmasa gadagandyr. Resul Pawlus Är-aýalyň arasyndaky söýgi Mesih bilen Onuň halkynyň arasyndaky söýgä meňzeş bolmalydyr diýip ýazdy.